Gafon ni tri pwynt yn diwedd yw efo Caersos, Nathan. Um, ond oedd uh, ar ôl mynd i fyny 4 dim yn y hanner gyntaf. Mae drail hanner yn gystal, sa'ch ti'n gytuno fe na? Uh, fyswn a, mae dan i gyd i, um, so dan wedi cael chat am ryw chwarter awr i gymuned ar ôl gem i um, just i sortio cwpl o bethau allan um, pethau fe ni'n mynd wneud mor dda um, yn wedi yn ail hanner cos yn ail hanner da ni wedi colli'r gêm ac ar sws oedd y tîm gwell. Um, to, os, pan, pan fydda ni'n mynd i'r Welsh Prem, da ni gorau da ni gorau fod y well um, na be oedden ni'n y second half ac um, dwi'n mwyn gobio oedd o dwi'n meddwl lle'r pedwar gol dwi'n disgorio mor fuan dwi'n meddwl ma, da ni di just mentally yn y pen wedyn da ni just mewn mae'n mae, mae go, game over kind of thing ond um, so nath nhw sgorio gol just cyn half time i, i ddangos maen nhw dal, dal yn y gêm mewn ffordd a wedyn um, Nath hynna cicio ni dipyn bach. So ni 'di mynd fewn 4-0 half time. Dwi'n meddwl sy'n ni 'di bod... Um, sy'n ni 'di dangos dipyn bach mwy sac yn half because... Um, dwi'n bo, just um, switch, oedden ni wedi just switch off ac oedden ni'n just neud y basics yn iawn a oedd e just y game management sydd ddim yna second half which oedd yn bach yn siomedig a da ni teimlo bod wedi colli'n diwedd hwnna cos um, da ni wedi considio tri gol a tibod, dim ond naw, da ni wedi conceidio trwy tymor i gyd adra, felly um, dipyn bach yn siomedig, ond wedyn da ni'n da ni cymryd y positives, da ni wedi sgor y pum eto adra, da ni wedi curo'r gêm, tri pwynt arall um, iddyn ni ar y top, top o'r teibl, a da ni'n mynd i Junction dy llun rwan efo to, just dangos dipyn bach mwy na beth ni sa'n cynnaf heddiw. Ie, yeah, mae'n mae hawdd weithiau fod rhy critical dydy. Mm. Um, ti'n fath diwedd diwrnod, dwi'n meddwl, sy'n ni, oedden ni gyd deffro bod yma, yn meddwl, tri pwynt, yn ni sytlo am hynna, ynddo. Yeah. Um, so, a diwedd y dydd, mae wedi bod yn dwrnod da i ni, ynddo. Do, mae wedi, a fath o'n third, dweud, um, cyn y gêm, tos fo'n cymryd 1-0 heddiw a 1-0 dy llun, ac, um, so, ond pan matha ni 1-0, 2-0, 3, 4-0, fath o'n i 'di eisiau gynnau nathon ni just switch off dipyn bach ac um, ta hynna di problem ni ar y funud ac yna ni gymaint o players da mynd ymlaen pan, pan, mae'n, pan mae'r pass na'n torri lawr yn y final third ni so da ni, ma, da ni just yn colli siap yn rhy hawdd a wedyn maen nhw'n ma nhw hitio ni ar y counter ac um,

ynglyn â yr um, con, y set species i gyd chi. Yeah. Um, mae hwnna rhywbeth da chi wedi gweithio ar um, dy nod ydy. Um, chdi yn ffeindio gas edrys uh, ar y ffa post. Um, yndi, dom yn, dom yn pethau da ni'n practisio yn aml achos um, da ni'n gwybod beth i jobs ni, os yn dweud fel. Da ni'n yeah. dynnu o'r blaen, yeah. um, gan ni 3 neu 4 gôn yn sgwannol, a da ni'n just, mae pobl, mae pobl yn gwybod beth i jobs nhw, even os yeah. ma' 'na gwanol personnel ar y cae, ma' pawb yn gwybod lle maen nhw'n ei fod. Mm. Felly, dim, dim dweud dwi wedi mynd ar blât dau waith i Gaz Edwards, ond to, fan oedd y con ei fod i fynd i'r mm. cefn, felly yeah. mae o wedi darllen y, um, y cros yn iawn ac mae wedi sgorio dau gol, felly mm. um, yn ei reit apus i fyna. Wyt ti, um, ti wedi chwarae dwy gem yn tri dwrnod o blaen eithaf? Dwi'n mynd, dwi'n mynd meddwl na, lle pan mynd i fach, ond um, gan i fi'n cof o yn y blynyddoedd dwytha yma, felly um,

So um, na, yr unig peth dwi'n cofio, mae yn cae bach. Yndi. Felly dwi'n meddwl, to maen nhw'n mynd i cae bob dim i fewn, mae'n fod yn anodd i torri'n lawr. Ond eto, os gawn ni'r gol bia na, fatha gatho ni heddiw, a wedyn da ni'n goro, mae'r game management yn goro fod lot well na beth nathon ni'n uh, hael hanner yn enwedig. Felly, um, na, mynd yna, llawn confidence, i sgoro pimp eto, a just So, dim gobeithio, ond da ni'n neud yn siŵr, da ni'n mynd, da ni'n gad, um, neud peli gwirion i ffwr a jyst yn creu um, dim bach o damage yn hynna'n. Gret.
Diolch, diolch o'ch di, nith yna, na o'ch di, Diolch yn fawr, Paul.
Diolch.